Nyadi baka ke saritu berenggat lima, kitai ka nemu keni tampung berenggat ke lima tu laban tampung berenggat empat sehari nya iya nya Apai Sudan tu udah nadai deh mati ti indu ba tang bisi penyelahi iya pemati iya tu tadi laban ba pemati iya tu tadi bisi bekau biru. Barkung tu baka ke dicekak orang. Nyadi batanggung batampung dengan lima tu kitai ka meda nama ke munuh Apai Sudan tu ke amat nya. Malam pen nyau belabuh nyepi isi nyau lelat. Pulai tudah ragi ke bilik lalu ngalai kediri ba bilik besai. Enda berasai mata nyau pejam dibai lelat. Baru empai lama udah mejam. Nya Ranggi mimpi betemu enggau Bunsur Maung. Ooh Ranggi, jaga-jaga kita serumah malam ke ila. Datai sida antu nyumbuh ka datai ngayau. Ka bedengah laban kita udah ngelanggar sumpah sempekat aki ni kita menya. Nyikap diri kita pegila ngaika nyawa tau lesi tau badi, ku Bunsur Maung jaku. Dia Rari, dia Ranggi alu Dani Mati meh nyema bisi antu nyumbuh datai ngayau pegila. Mati lengis kami serumah ila jamai sida, ku Ranggi bejaku kediri. Umua Seranggi ke duga degau, pia iya lalu angkat ngiga apai iya ba dapur. Laban, maya pulai tadi, apai seduai indai iya benung berandau ngena mati nia apai Sudan ba dapur. Pai, ku bisi utai ke padah ha. Senentang kenyap aku nyelama tu. Bisi udah tiga malam jurut, bunchur maung, teratai ba kenyap aku. Madah kitai serumah kada kaya orang tu nyumbuh laban kitai serumah enda bisi ngelanggar sumpah, ku Tusi Ranggi. Ya, ma Pai ngerindai tu tadi, talu melut. Ninga Randi ngusik ke nya pia. Nu pucat kelat mua seduai. Nadai bebah-bah agi sida nya anak. Apai Rita lalu mai langgi ngelawa manah jaban ke diau ba ujung star rumah panjai. Datai din meda manah jaban. Benung duduk intak diri ba mua pintu bilik Rumah Rumban seduai menyanak ngeluak menang jaban. Ngunah duduk ngimbai menang jaban, Pai Rita lalu nusi ke nya beranggi. Nu murus dada menang jaban ninga tusih Pai Rita. Ngena intu rumah panjai kitai tu Pai Rita, mati kitai jamah entu nyumbuh. Nyema kitai udah ngelanggar sumpah ke ini kitai kelia ngawa tuju lebuh. Enda ngawa perita. Begila kitai berandau ke tu baru lalu mai tuai rumah mutar ke penanggul kitai tu. Sapa mengelanggar sumpah nya. Amai chukup beli baka ke enda nemu sumpah sepekat aki ni kitai kelia ngawa entu nyumbuh. Ku Manang Jabat asai ke ngeransi lalu nempap tikai endur ke endur kedua-dua iya. Nyadi, malam nyau ganti siang ga. Asai ke jampat malam nya, nyau enda berasai mati. Baik kesal. Tumu pagi nya apai Rita lalu ngau manang jaban. Sekali dulu ga manang jaban udah nunga tuai rumah seraya seduai lalu berandau ke kenyap ranggi gemalam. Tuai, atur dia meh kitai serumah kena nyeliahka penyilap kitai udah ngelanggar sumpah. Ku Perito, tuan rumah lalu ngasuh Ranggi betesal enggau sida serumah ngasuh betunga ba ruai iya berandauka penanggul ke udah nuntung sida malam negi. Angkat tudah Ranggi ngangau sida serumah, nyadi bala sida ke indu meh ngibun sapat nyapai sudan, semina bala sida ke laki aja meh ke enggau berandau. Nyadi kebuah aku ngangau kita serumah laban bisi penusah ke datai nuntung kitai serumah malam tu. Nyadi nitih ke nya berang diri, kitai serumah bisi udah ngelanggar sumpah enggau Entu Nyumbuh. Engka kitai serumah enda bisi munuh sida nyumbuh laban peturun kitai serumah sigi enda tau munuh nyumbuh. Nyadi malam tu sida antu nyumbuh deka datai ngayau kitai laban ka balas. Nyadi aku ka nanya Sapa bagi kitai ditu udah bisi munuh tauka kemedis ke jelu nyumbuh? ku tanya tuai rumah Lenggu. Begau meh sida ini enggau randau nya bela nanya sapa ke bisi ngachau sida nyumbuh. Enda laban udah nya mansang Sudan, ngimbai tuai rumah. Tuai, aku enggau ari kami sebilik minta ampun. Sehari nya, apai aku udah bisi munuh Antu Nyumbuh. Tang bangkai Nyumbuh ke dibunuh iya nya enda dibai pulai, semina ditinggalka iya ba kebun alai endu ari ke ngipa tegal Nyumbuh nya ngenyit pansut lalu ngeregau babi ke ipa apai aku, ku Sudan nudukka diri nyepi sida sebilik bisi salah besai. Utai udah enggai nyadi kitai ka nganu sudah. Nya salah apai diri. Sapa sapa ke munuh nyumbuh sigi mati. Nya kini mai naban ke sebut apai diri laban udah ngelanggar sumpah. Tang sumpah tu sigi sumpah besai lalu ngerampit kitai serumah. Kutai rumah lalu malik ngagai manang jaban. minta penemu manah nyaban ngambi ngatur sida serumah kena nyeliahka ari kitai dikayuh antu nyumbuh. Nyadi, malam tu, enda aku ulih ngadu kitai serumah laban bangkai niang Apis Udan agi bisi ditu. Engka nyadi ke dia diatur laban enggai nyadi ga ka diatur laban enggai ke ngelanggar pentih memali deh. Nyadi. Ka ulih atur aku semina ngunsut kita serumah enggau gerabun aku aja? Ngambi mata sida sebayan, sida antu enda ulih meda kitai serumah. Malam legi pama sida datai enggau iya. Komandan Jaban nerang ngagai sida serumah. Nyadi sida serumah lalu setuju aja enggau penemu manah Jaban. Sapa agi ke darap ngintu sida Ari rega wan tu nyumbuh pama enda manang jaban. Nya penemu manang jaban nya mega dititih sida. Nyadi sepagi pagi nya meh sida serumah datai nunga manang jaban laban minta diunchut manang jaban enggau ai engkerabun ke udah disediaka iya. Nyadi, lalu hari enkerabun nya tadi alu di ensai iya ngagai pala tangga sida serumah ngijak sida sepayan sida antu enda meda tubuh sida semina rumah panjai sida aja agi legak legalegak dipeda sida sebayan. Bala sida ari rumah panjai bukai ke ngabas raban sida Sudan lalu diunsut manah Jaban nangi ke sida ulih dipeda entu nyumbuh ke datai agi. Enu tembu semua pengawa ngunsut orang manah Jaban lalu nudukka diri ngimbar agi seduai Apai Rita. Akai, lelak meh. Ngumba ke sida entu nyumbuh ngena datai maya kitai bisi penusah pemenang jaman nemun-mun. Ranggi, malam legi enggau aku deh duduk sama tua ngetan ke rumah kitai. Ari sida entu nyumbuh. Nadai orang ke ulih arap aku agi kelimpah dia. Bala bujang kitai serumah tu buyan ke mayuh. Komandan Jabat medahka Ranggi. Ranggi semina ngangguk kepala aja lalu angkat ngeloa bujang seduai ensang. Hai Ranggi, parai meh kitai malam tu. Padu kitai peda pangan diri nyema kitai dikaya Entu Nyumbuh. Asai liar semengat ninga kitai serumah ke dikaya Entu Nyumbuh, ku Ansang. Jaku, Baka ke nemu diri alu mati. Mali kitai munyi nya, udah ga kitai ngunchut manah jamban ngena ai enkerabun nya. Nadai antu nyumbuh ulih meda kitai legi, ku Ujang nyau Ansang. Asai ke ketap-ketap. Lalu ensam ninga ensam jako baka nya. Ranggi semina sengih-sengih aja ngemata seduai menyadi. Sigi orang ke buyan ukai tau ninga orang bejako ka entu. Mimiat antu alu mati, mimiat antu alu mati. Enda ba runding seduai kelebih agi ansang. Eh, pulai dulu aku, ka belelak dulu pengejang ke enda buntau malam legi. Bai manah jaban aku legi bejaga ke rumah kitai, nangi bisu utai ke nyadi, ku Randi lalu angkat ngelua bilik sida. Datai ba bilik nyepi perut lapar tudah Randi lalu ngawa ke dapur ngiga utai empa. Dia meda Rita benung Duga-duga unungan lawa tu baka ketusah ti lapan manti ta tetusah ti gaya depeda aku, ko Randi ngenyerita. Enda Randi iya, semina ngenangka nasib kitai serumah malam legi aja ko. Saut derita, Randi semina madah nadai nawa nama ke nyadi laban udah diunsut nengkerabun Bandar Jaban. Nadai utai Asuh ati irau seraya kena nyamaika ati madai iya rita. Tembu Ranggi makai dia Ranggi lalu ngalih kediri maha Ranggi baru ka lelat sekali bisi ninga orang ngangau ngangau ka iya. Jali jali aku Ranggi engka nyapa iya ke ngangau laban sedar nyawa ke dingau munyi orang lelaki. Meda meda nadai dinga agi. lalu ninuk diri tani lalu ngejung ke mimpi betemu munsur mau Ooh Randi malam legi bai di batu geliga babi ke di temu di Saringa nya mah kena di ngetan kita serumah malam legi ari di kayo entu nyumbuh basu di batu geliga nya alu irup di legi ngambi di enda telih di jambah entu nyumbuh balas bayan. Ke engka, mandau peturun ari aki Jibun aja ulih munah deh. Aku tu meh ke ngibun dukung nya. Jemu jelu remawang ke dipeda deh suba nya meh aku, ku Bujur mawa lalu mupuk lenyau baka asap ke disepu. Nyadi aki Jimbun nya meh aki Ranggi ke meri dukung mandau ke selalu dibai Ranggi nurun ngasu. Uma diri ga pemesai duku mandau peturun aki Jimbun. Lu setempap jari kitai ke tuai, pemerat, enda nah kira laban lagi tereba ngena duku nya alai sepi iya lempung ba jari iya. Nyadi nengka tu aja mah besampuh renggat kelima tu. Nyadi ba renggat keenam ila. Dia kitai enda nemu nama penyadi ngagai sida serumah tu. Mati lengih ka tauka enda. Tauka ranggi seduai manah jamba jaban tu tadi. Ulih ke enda ngetanka sida serumah tu ari dikayau antu nyumbuh agi. Ila kitai ninga berenggat ke enam ila. Nangka tu aja ari aku.